apo tichadiscasa kana kutsanangura pamusoro pemitupo tinoona kuti pakaucha yedu kana kuti pachivanhu chedu chinhu chinokosheswa zvakanyanyisa ende tinoona kuti pamutupo ipapo dzinza nedzinza rine mhuka yainoyera vamwe anoyera nzou vamwe shumba vamwe ndiana humba zvichienda zvakadaro saka tinoda kuti titange kubata chinonzi kuyera chacho chatingati kuyera chii uyezve pane kuyereswa zvinenge zvichimbofa pasii
oraiti haringaiti let's walk muri kutinzwa aiwa kuti muchairi wedu ari kutinzwa zvakanaka saundi yedu iri kuda zvakanaka eh, chinonzi kuyera eh, sekuziva kwandinoita kazhinji eh, zvinowanzoitika kana pachinge paitwa mhiko ndokunonzi kuyera pane mhiko dzinoitwa pane chinhu chinenge chiripo hadzisi mhuka chete dzinogona kuyera baba dzinogona kunzi munhu anoyera mhuka dzinogona kusava mhuka unogona kusava mutupo unogona kuyereserwa chero dombo chairo unogona kuyereserwa chero shizha remuchakata unogona kuyereserwa mvura kana sipo zvinhu zvakawanda zvinogona kuyereswa saka patinenge tichiti kuyeresa paya kana kuti kuyera tinenge tichireva chinhu chaunenge wapuhwa iwewe kuti chikugaide kana kuti chikubatsire spiritually kana kuti pamweya asi panenge pane mhiko dzinenge dziripo for example unogona kuti ukaenda kun'anga ikuyeresera iwewe chiiko chingayereswa kun'anga maybe wapuhwa kana kuti mudzi wawapuwa unogona kuudzwa unzi usacheuke mudzi iwoyo watoyera nditi watoyereswa hatizogoni hedu kuti tikuti unoyera mudzi uyu but mudzi iwoyo watodi watoyereswa saka tinogona kuyera tichitora neengo yemutupo tigogona kuyera tichitora neengo yezvinhu zvinogona kuyereswa ndiwo maonero andinoita meno achifanana kana
mazvita enyu regai ndingotaura zvishoma nekunzwisisa kwandinoita um, nhau yekuyera uh, takatarisa maringe nemutupo ndinoona sekuti pane ukosheswa hwakaiswa pamhuka ah, zvobva zvabatanidzwa nesimba rinogona kupiwa ah, mhuka iyoyo ah, richibva rapiwa kumunhu kana kuti kuvanhu ndinonasa kuti zvaiitwa nevainzwisisa zvemweya bhozi zvine chekuita nekuita sekuzodeketera um, mweya uya uyu saka mweya weshoko unobva wapiwa kumunhu kuti umuchengetedze kana kuti umuitise mamwe mabasa bhozi tinogona kutarisa tikaona kuti shoko kana ingori shoko inogona kusayera asi inokwanisa kuzoyera chete kana ichinge yaiswa rimwe simba pairi
murikuona zvinoda kuzama kuti vana vachifana vari vati hanzi kana shoko ichinge ichingori shoko iri ordinary havandiri yega haigone kuyera saka zvaakutiratidza kuti kuti chinhu chizoyera pane anochiyeresa saka muri kuona kuti paakutobudisa imwe engo yekutoti tine chinhu chataurwa one tsoko tobva taita munhu anozochiyeresa tozoita wacho anozoyera muri kuona kuti tabuda nethre zvinhu zviripo kuti pazo panoita chinoyera chinoyereswa neari kuyereresa wacho kuti izobuda shoko iya manje yakubuda yanengirini saka kureva kuti muri kuti orit pamwe saka pakuyeresa apo munhu wese here anokwanisa kuyerisa zvinhu izvi kuti pazonzi paane chiri kuyera kana kuti kune certain people vanofanira kunge vachishanda pakuyeresa kwacho orit pakunzwisisa kwangu zvangu rega ndingotaura ndichana ndichiti ah, pane certain people vakaodheniwa kana kuti vane simba rekukwanisa kuyeresa vanonzwa masimba ekuti vaka eh, sekuti svikiro handiti tingatisekuti here kana kutoti ndo inotori because pane pasta here angayeresa munhu kuti ayere kana kuti zvichitarisa in terms of mutupo ah. sai ndotoona kuti kazhinji ndofunga ndiwayo masvikiro iwayo eh. vanosvikirwa handisvikirwa zvinonge zvichira kuti anosvikirwa nemweya asi kwete mweya wamwari kai we are not talking about the holy spirit here ndenda kuda kuti orit enda henyu kumberi tozobvunza kuti mweyai unenge uchisvikira munhu azoyeresa munhu unenge uri mweya wamwari here kana kuti unenge uri mweya rudzii ati akondinyaya henyu muchizongogona kutopindura kana muchinge mwakuzivisakuzivisakwangua ndinoona kuti chivanhu zvichibatanidza nemutupo tati pane kunamatwa kunoitika nditi ah, kana kuti chitendero chinotendwa chaitendwa nechiri kutendwa nanhasi mm, nesu sevanhu vatema nditi saka kunotove ne vatinoti vanofanana nemaprofesi vanonzwa mweya vanokwanisa kupa mweya mweya vanokwanisa kupinda mumweya kuti vakwanise kupa a certain thing simba rokuti ichi inozoita zvaka zvakafanana nekuti saka muda kuedza kutsanangura kuti pari kubatanidzwa munhu nemhuka apa pane mm-hmm. certain simba riri kutoshandiswa eh, nemunhu ane simbawo ehe wezi ini nhasi ndikati ndiri kuda kuti ndibatanidze mwana wangu ne ne handiti kana vamwe vanoti kana mwana akazvarwa handiti anofanira kuiswa ma dzimu yake kuziviswa kunzimu yake kuti okwanisa kumuchengeta nekuva hameno zvimwe zvinozotaura pane hakungotiwo kuchero munhu anongoti ndinongosvika ndoreverera munhu uya oita asi kune certain munhu ane simba racho iroro rokukwanisa kuti ataurire anonzwika nemidzimu yacho iyoyo
saka tine zvimwe zvinhu here besides izvi zvamukati zvinoyera
sezvatambotaura zviya zvezvo zvinoyera zvakawanda zvakawanda zvisingaiti regai ndimbodzokera pava vaida kutaurwa navachifana paya vave kutoti muchanoona kuti even ndo panolinga nyaya yemarukuvhute iyayi yekuti unonoona kuti within the family rukuvhute rwevana vese runoiswa pacertain position totoziva kuti vana mhuka uru vese rukuvhute rwavo ruri pakona iyo ende hatigone kutora moera soko tichinoisa ipapapa ende kana tichitoreverera kana tichitaura zvatinotaura tinee tichitoti vari pasi vari pasi vacho vatee tichitoti vachengete vari kunoku ndiva vavo vatinee tichilinga vatee tichilinga kumutupo iyoyo yakaereswa iyayi yatino kuda kumbodzoka futi ndisati ndapindura mubvunzo wenyu because taida kutaura kuti kana pachizonzi chinhu chayera pane sacrifice inotoitwa there is a sacrifice inotoitwa kazhinji zhinji because pane ropa rinotodeurwa zvamanga muchataura vachifana paya paya kuti panogona kunzi munhu anozopuhwa simba retsoko handina but pane ropa retsoko rino deurwa kuti ugozogona kutora upenyu hwesoko kana kuti ugozowana simba resoko because kuti uwane simba remunhu unofanira kutanga wasacrifice munhu iyeye ndinoona ndosaka muchiona vaya vanonzi vanochekeresa vaya anoenda unouraya munhu obva atora simba anotora upenyu hwacho ochiuyisa iye saka pane sacrifice kana pachiereswa chinhu hapangoereswe pasina sacrifice andi muri kuona just like kungoti jesu paakafa akayereswa because akaurayiwa uropa rake rikadii rikatodeuka saka kuti patoitika its more like saka tingati its a covenant kana taakutodzoka kuchirungu inenge ichitoitwa ipo paya paya saka kana pachiitwa covenant panofanira kunge pachitori ne-three parties kazhinji ndiri muri kuona kana kuti ngati anenge achiina anenge achiningiri but panofanira kunge pachitori ne-three parties dzinenge dziripo ndoizodzoka panyaya inyama muchibvunza iyayi you find out kuti handiti tambotaura isusu tikati kuera mune muita muchindibatsira mm. chinhu che chemweya handiti that is a spiritual thing mm. it's a spiritual thing mm. and as far as we are concerned it's not a spiritual thing chine chekuita naholy spirit mm-hmm. mm. it's another spirit yatisati taziva by now kuti chii but what we know is, is another spirit andii mm-hmm. saka toda kumbotsvaga zvinhu zvatoziva mukaucha yedu isusu tisinganyeperani zvatinosangana nazvo hameno kwenyu kana kwenyu isusu kwedu zvimwe zvinhu zvandoziva zvinoyereswa madziva kune madziva anoyera anotozikamwa unzi dziva iri hauchere mvura ipapo nepoto ine matsito kana kugezerapo nesipo inonhuwirira ndiri tinotoziva kutoti dziva iri riri kutoyera saka kurava kuti rakatoyereswa kune mawo makoma unotoziva kuti ukaendamo uchitsvaga matowe haungotaure zvisina maturo ukataura zvisina maturo unogona kutodi unogona kutodhisapiya gomo iri ratodii ratoyera zvinova pamwe zvatoona kuda kuti tigotozotsvaga kuti why is it nzvimbo dzakaita seidzodzo dzinenge dzichiyera what's so special about it tichizozvilinga chi kwatambe tichitaura kwemutupo kuya kuya nemaspirits acho atisati taziva ameno kana pane anogona kuda kupindira kana kuti muri kunzwisa engo yandirikudaotaura zvangu pamanzwisisiro andinozviita um, tine zvinhu zvakawandisa zvataura baba kuti tine zvinhu zvakawanda zvinoyera tine madziva anoera tine makomo anoera tine mapako ma, ma, ma anoera handiti ti madziva aya nemitunhu inoera handiti madziva aya anonzi anoera nekuda kwekuti mune mhondoro dzinogara imomo mhondoro idzi inonzi pane midzimu yenyika inogara yainzi inogara imomo ndobva kunzwisisa kwangu kuti mhondoro uh, midzimu yenyika masimba anokwanisa anobetse aibetseredza nekuti akadaniwa mm.
muzotsanangura because munogona kuenda kumberi manje ndanzvenga kunga muri kuti mudzimu mhm. mudzimu tingaudifaine tikiti hameno baba kana kuti ivo vachifana because ndanzwa muchitaura kuti mudziva munogona kunge mune mhondo inenge ichigaramo handiti kana munenge mhondo of which tinotaura zvekuti midzimu yenyika handiti paya paya tambotaura kuti mitupo iri kutilinga kumidzimu because haugone kutaura mitupo ukatotaura midzimu saka tinoda kuziva kuti imimi chamunodifaina muchiti mudzimu kana kuti tadzoka kwete kuti chatinodifaina acho aloright ndingange ndakuda zvirungu chii chinonzi mudzimu pachivanhu because handii ndo patiri kutaura mubwedhiro kuti mudzimu toriona kuchivanhu chii chinonzi mudzimu
vanivotaura zvinhu kuti kunzwisisa kwangu inini yatinoti mudzimu handiti uh, mweya yevanhu vakafa kare vakatitangira kuvapo isusu mudzinza redu ndiyo yatinoti midzimu yedu igotitarisiwa nokuti tine kutenda kuti eh, vakafa vanotitaririra vane kwavanogara vachititaririra isusu vanokwanisa kuti provaida chikafu vanokwanisa kuti vanokwanisa kuisa kesi patiri isusu kana tikange tisina kuita zvavanoda ivo vanokwanisa futi kutipa mablessing kuti vasekuru mugotivhuri mugovhurirawo mwana nzira akuenda kunotsvaka basa tine kutenda kuti midzimu yedu vamwe saka mwe vakafa inotipa mabasa inotipa futi madzimai akanaka kana tichida madzimai akanaka tikutendawo ah, kwedu ikoko kutiaaaokanamurunzwisa eh. saka kutombobata apa vataurna vachifanira kuti tati mudzimu handiti mweya yevanhu vedzinza redu vanenge vakafa kudhara handiti and then isusu hamenoda kuti muone tiri kuenderana kuti tiaccese kana kuti dhoo rekuti tipinde mumweya yevanhu vedzinza redu vakafa tinoshandisa mutupo because tinoteketera ka mhm. tiitaura kuti muka uru chikati chikati imi vari uko saka thats the entrance mhm. saka tiri kuti mutupo ndoo uri kuvhura dhoo revanhu vedzinza redu vakafa kuti vazotitsvagira vakadzi zvodaiki zvamuri kutaura imi mandiri kuti vazotibatsiridza kuti tigone kuvhima kuti tigone muchikoro handiti mhm. ndovamazotaura paipa baba patata kutaura tichiti nzvimbo dzinoyera ndovamazoti vamwe vacho vanenge vachigara mvura e, vazhinji vacho vamwe vacho vanenge vachinzi vari pasi vazhinji vacho vanonzi vari mhepo vari makomo hakuna ari kudenga handisati ndakambozwa zvichinzi vari kudenga nditi either vanogara mhepo either vanogara muvhu either vanogara mumapako either vanogara mumvura andiri ndizvo sakureva kuti what's so special about mumvura is it not like an entrance also to the world iri kutiratidza kune mweya yevanhu ava munombozviona sei ndaa kumozvitarisa in this angle yekuti handiti isu tati tikuda kuenda paari wotarisai moni ndakutarisa ndini ndinowedzera kutaura handiti but muchanoona kuti munhu anotorwa nenjuzu anotorwa achipinda through mumvura kana vachinoreverera vanonoenda vachinoita zvavanoita vaita vazvemudzimu yake otobva to the underworld tobva taenda kune vanoita zvechinamato nechinamato ivo vanotitaurira kuti satani kingdom yake iri mumvura underworld tobva taenda kune munhu anoenda kunoshopera nditika anoenda kunoshopera achishandisa chii futi anonzi anotorwa oenda pasi pemvura ozodzoka nditi tobva taenda kune umwe anopawo kune muprofita akaita seni anokupa futi mvura inenge ichilinka futi to the underworld andiri muri kuona yet isu tikaenda pachristianity tiri kuudzwa kunzi mwari vari kudenga but muri kuona here kuti zvese izvi zvatiri kutaura zviri kutilinga down or else mhepo tobva tadzoka futi mukatarisa pashoko handiti rinotiudza kuti eh, hatirwe nenyama neropa asi nemweya iri pa iri muchadenga haina kunzi iri kudenga imi muri kuti vari mhepo one vari pasi two hazvina here imwe clear picture mheno varombi kungofungawo nekuti timbozama kuti tionesane tichinatsopatsanura
ora tikanitaure ndidai so onzisa oh, kwangu anditi tine unotiti uh, mweya yemuchadenga yanditi tozoita kudenga anditi then tozoita pano pasi but then tozoita inonzi yo underworld underworld ndinonzwisa kuti anzi wakapinda mvura pane nzvimbo dzitoriko dzakanaka dzimwe dzekuti pamwe dzinogona kunge dzisisina mvura ndo panogona kunge pachigara ah, mweya iyi kusina mvura kureva kuti iye satani paakadzingwa pane rimwe shoko rinotaura kuti akakandurwa muchi mugungwa akakandurwa mugungwa mugungwa ndo inhabitants yake ndo maari handiti nazvino but kune kune imwe nzvimbo iri special iri pasi apo underground ehe so ndo ingagona kutodefina yatingati underworld underworld Ehe. what I eat Ehe, would underworld. be underground Mm. so I meme food or a town tokuti munhu uyo atorwa nenjuzu aendeswa kuthe underworld sezvatiri kubhilivha kuti kune kunogarika Mhm. tinokwanisa here kumutora tisina kumulinga kumutupo Um, kuti adzoke
munhu anenge atorwa nenjuzu kazhinji kacho maziviro andinozviita kuti munhu anenge atorwa nenjuzu vanhu vanoziva havaendi kumuprofita havangoendi kuna baba jeri havangoendi kuna mamashoko vanoenda kumunhu anonzwisisa masimba kana kuti iye ane simba rekukwanisa kutaura nenjuzu dziri pasi anenge ane simba nokwanisa kutaura nenjuzu dziri pasi ndiyo anokwanisa kunotaura ndinogona kuda kutoenda kuti pavari kuti anokwanisa kutaura nenjuzu dziri pasi pakwese niyo yamanadzobvunza kuti iye ataure nenjuzu dziri pasi anenge achida access yemunhu anonzi akatorwa munhu akatorwa njuzu dzinogona kunge dzinogona kunge dzatorwa nemiliyoni handiti ka saka kuti tizive kuti apa pakatorwa munhu wekwamashodo munhu wekwamashodo anolingwa nemutupo wake kwete nezita kana nesenemo ndosaka tine vanhu vanonzi mugadza vari kana kuti 100 but vakasiyana but pamutupo ndopa unolingwa saka tiri kuzama kutoreva kutoti ka mutupo wako ndo unonokuita kuti uloketeke pauri handiti mukuona kana muchida kudzoka futi tinonodzoka tiri kuitambanudza kana munhu achida kuroyiwa anoroyiwa pachishandiswa mutupo wake vanoda kuziva mutupo wako nedzinza rako ndokuti vakuroye why because ndo access yaunogona kuaccesseka nayo pamhepo saka its like a chip yatakapiwa nasatani yekuti agone kutiloketa patiri ndosaka muchaona kuti kana munhu akange atendeuka andiri mm-hmm. achinzi asukwa neropa rajesu havachakwanisi kumulinga why is it is like that ndiri muri kuona but nowadays we are having people in the churches vekuti tinenge tine vanhu vanenge vakatendeuka but they still have that chip yemutupo yavo pamisana yavo and those people still they are being accessed by the devil because iwe kana une machira ere dzumba mako
ikodi kaningowedzera ichiti chi ikodi mutupo handiti ingangofananidza nekodi inongoenda yobva yaburitsa isu tese tiri chii angofanana isusu tinotenda kuti tikati nezita rajesu mweya buda umwe unobva wabuda saka tikati soko mukanya vekwasoko mukanya vanobva vaita sei vanobva valinga nekodhi yedu saka muri kuti kuconnectwa kwatakaitwa uku kodhi ine zvairi kutikanganisa here kana toramba tichifollowa bcause tinonzwa iwo vachitaura kuti haa ndozvinotichengetedza bcause iwo ukabuda kune zvemudzimu kana kuti zvemutupo yako wakutonosafa ikoko wotonzwa vamwe vachitoti ha ah, zveshuwa pandakanga ndasiyana nazvo zvinhu zvangu zvakatadza kufamba imonoti kudii nekutaura ikoko regai ndikupindurei ipapo zvazvinoita ndezvekudai soko iwewe pauno pakaitwa tinodzokera back pakatangira nyaya yemutupo tataura tikati pane three things zvakashanda handiti munhu akaenda ndechakashandiswa neyakashandisa handitika saka chakaitika apa ndechekuti its like this chakanoshanda ndechekuti munhu akapa soo yake ndiri muri kuona soo yedzinza rake yevanhu vachazouya after iye kune wakaipa kuti pavanofa vanhu ava neni ndichavapa kwauri uri kunzwisa masouls ayaya ari kunopuhwa kune wakaipa handitika in exchange now nditika ndichapa protection pamadays avo ekurarama eupenyu mapaona zvapaita saka the souls will go to the devil finally when they die ndosaka mazoti vari pasi ndosaka mazoti vari mumhepo because havasi kuna mwari nditika kwavari ndekunani ndekuna satani manatsopaona ipapo vana vari kuna satani avo atora masouls avo because satani chaari ari after masouls saka iye anobva achengetedza vanhu ava saka zvazotaurwa nababa manje zvekuti iwewe ukange waramba kuita belong to ndireka ukati na ndidi kuita zvemudzimu you are vulnerable to attacks dangerous attacks because kwagara kunenge kune zvimwe zviri kuuya zvichirwisa iwe hauchisina protection but ukaenda under mudzimu you are protected murikuona but protection yacho inenge iri protection yekuti when you die your soul must also go mudenderiya rine chii nevamwe ndosaka tiri kuti manje izvozvo hazvisi izvozvo zviri right iwo kana uchinge waramba zvemudzimu you have to take on christ ukange watora christ manje wadi unenge wakwana vachisina chimwe chichazogona chichazogona kudistrata but the moment yekungoti imi mukangoti hamusi kuda chete kuita zvemudzimu aiteliyo mwana wandowira mugoti mwana wenyu anotorohwa nepiki vachitamba kugora kana muri kunoona because obviously uyu paka inyaya yemasozi yakaitika ndosaka muri kunoona kuti mukauya mukasvika mukareverera mukati vari kumhepo chi so yemunhu uye akafa inotodzoka because masozi makamba pakunani kuna satani saka mitupo iri kutilinga kumasozi edu ndosaka muri kuona kuti vakafa nevapenyu they are still linked it's not a matter yemabodies edu but it's a matter of the of the soul
ndosaka vachizotsanangura kuti lese wakafa iwe uri kwanziro unoendawo kudzinza renyu rekwanziro 100 percent 100 percent hauende kwasoko
rega nditi ndichiwedzera ipapo handiti pakuyereswa kwaita mutupo uyu ndinokutenda kuti pane mhiko dzaiitwa kuti isusu mukati inini ndichadai ndichadai ndichadai ndichadai zvinongofanana nekuti che um, vakare vaizvinzwisisa kuti gore rega rega nguva dzakati inofanira kubika doro todira pasi kufadza vari pasi kana mukasabika doro mukasafadza vari pasi vari pasi ipapo panda kuenfasa muri kupanzwa vari kupi vanofunzwa kana kuna vari kuteerera vari pasi eh.
mukasabika doro mukasafadza vari pasi ah, pane kutenda kuti munosangana nebad luck havachakutariri saka munofanira kuvafadza kuburikidza nekubika doro nezvimwe zvingaita nemabira mamwe aiitwa ayabaiaura nhau yekuti vaiudzwa eseteni mhiko like yekuti pagore rega rega mafanira kubika doro muchidurira chii rimwe racho maisa pasi rimwe ronwiwa vanhu vofara ini ndatendeuka nhasi ndoenda kuchinamato still ndichiri kuda zvemutupo yangu ndichida kutodedzwa nezvayo ndichiri kubhiliva maiye but handichabika doro do i face some consequences nekusazobika doro kwandei ndichiita iko asi ndichinamata hangu eh, munokwanisa kufesa maconsequences akanyanyisa kukura rekanitaure ndichidai soho ukati ndiri kunamata asi ndichiri kuda mutupo wangu you are still connected to the underworld hauna kukata kodhi yako rukuvhute ruchiripo rukuvhute ruchiripo kana tikamudana kuti arthur uh,

kata mataizi chinhu chekutanga chinotendeuka kutendeuka pamutupo kana usina kutendeuka pamutupo hausati watendeuka because ndopari kukulinga to the underworld mukakata god ndosupplya mai nemwana mwana atobuda kana kuti hapaisina upenyu ipapo saka ndo chinhu chekutokata ichoyo kutendeuka paupombwe nekutendeuka pakuchiva nekutendeuka pakudii ndo zvinozouya kumberi but inotanga kutendeukwa unotanga kutendeuka chinhu chiri kukuconnecta paworship ose vatambotaura tikati mutupo is a form of worship upombwe you are not worshiping muri kuona ukarwa nemunhu you are not worshiping it's a sin yauri kungoita but hainei nechekuita nechi neworship ndopai pamunozoona kuti mukapinda mubhaibheri mukatarisa chivi chakanga chisingadiwe namwari chekuti nyika yaigeswa vaingoti vakanamata zvimwe zvimwari mwari vatodi vaibva vafuratira saka isu tiri kuti as long as uri muchechi une machira eretso uchizviti mhukauru uchizviti makwira miti you are still connected because munoziva zvazvinoita ndezvekuti unogona kuramba kuti handina kupfeka jacket reblack mm-hmm. kuti ndere red but kana riri reblack the fact will never change kuzviziva kana kusazviziva kuti ndakapfeka chinhu cheblack unenge wangodi zvako unenge wangochipfeka saka iwo ukati hausi kuda zvemutumbo but still uchingoi acknowledge uchifara uchinzwa manyukunyuku chinomboita kuti ufare mauri kana ukanzi uri mukauru chii chii chinoita kuti ufare mweya wamwari here unenge uri mauri that spirit ndo inoto ende munhu wese ukamudana nemutupo wake vakadzi vedu vanodana nemutupo wedu tinonzwa kudi tinonzwa kufara zvisingaiti kuti hei vakomana ende mukazotarisa kuti paipai vachifanira pavanga vachitaura pemasacrifices pavanga vachiti pagore pagore panoitwa sacrifice tarisai muone zvinoitwa panoitwa sacrifice panobikwa doro richidirwa pasi asi shoko ramwari rinoti nevanosimhonwa havangatongowani rudo hwokudenga ko vanozotora doro vachitopa vanomwa ivo vozopa even to maspirit because you cannot give the holy spirit idoro handiti muri kuona but muri kutofa
tinofanira kunzwisisa futi kuti uh, midzimu iyayi handiti um, kuti izomanifesta kana kuti itichengetedza nditi pane zvinhu zvaiassociata nazvo zvingafanana nenhumbi kana kuti micheka yemashavi mabakatwa netsvimbo inongona kunge bcause ndinokunzwisa kuti kana munhu achizonzi munhu haangozo mweya haungozomanifest chete unomanifesta munhu uya anenge akasungira tsvimbo yakeautarisira midziyo eh, yaunotarisiraushandisa eh, saka ukasakata matis nezvinhu izvozvo youare still connected even though uchienda kuchechi wesina vanhu vanoenda kuchechi nhasi asi but eh, are still holding zvinhu izvo ora tinoda kupendera chirongwa chedu chanhasi tinoda kuongorora kuti saka can we administer uh, yatingati deliverance kumunhu achiri akabatira uku takakwanisa kubudirira semachristans
orit ipapo the only deliverance yaunogona kutoita kumunhu akaita seiyoyo ideliverance yekumudeliver kubva pakubhilivha pamitupo yake because iwe ukadzinga dhimoni riri paari handiti kana kuti ukadzinga upombwe huri paari upombwe hunongoenda but iye ari still connected ndosaka muchizoona kuti within the church mune vanhu vamunenge muchidzinga madhimoni each and every day because they are still connected chiri kusuplya chichirongoramba chichisaplya saka munhu haukwanise kumuita deliverance kana usina kukwanisa kumuita deliverance yekumubvisa paworship because muri kunodzinga dhimoni munhu ari kukingdom yasatani munotanga mamubvisa kukingdom iyoyo momuunza kukingdom yamwari then moadminister deliverance kana muchimugeza momugeza but muri kuona kwaachiri zvinototipa kuti next time kana tikange tazowanirwa mukana tinotozoda kunzwisisa yamamuchitaura yemidzimu iyoyi because ndiri kunoona kuti midzimu nemutupo zviri kunodii zviri kunolinga aiwa tinotenda chiri musakasaka chinozvinzwira kana sitogubira pano